Haia bawb, croeso nôl i Label Deg ac i vlog gynta'r sianel lle bydda i'n dangos i chi diwrnod y mywyd actores. Yn ogystal â joio wneud fideos i Label Deg, fy swydd o ddydd i ddydd yw gweithio fel actores gyda chwmni theatr Arad Goch. Y peth cyntaf i fi wneud bob bore yw golchi fy ngwyneb. Mae hwn just yn deffro fi. Wedyn yn defnyddio flanen dwym i'n golchi cleanser i ffwrdd. Heddi o'n i'n teimlo fel bod lot o acne a spots gyda fi, ond mae hwnna'n hollol normal, ni gyd yn cael e. Wedyn yn defnyddio serum. Mae hwn yn helpu gyda cochni fy nghroen i. a'r moisturiser hefyd. A wedyn oedd yn amser brecwast. Mae brecwast mor, mor bwysig, yn wedig pan mae diwrnod hir o'ch blaenau chi. O'n i arfer bod yn berson oedd yn cysau brecwast, ond yn ddiweddar, fi wedi dod i hoffi fe. Fi jyst yn cael bach o uwd, gyda mêl, A blueberries? A wrth gwrs, paned o de. Wedyn, oedd hi'n amser gyrru draw i Arad Goch. Fi a'r actorion ni gyd wedi creu bubble oherwydd Covid, felly ni yn agos i'n gilydd. A bob bore, byddwn ni'n gwisgo mygydau ac yn cael ein tymheredd ni wedi tseco. A dyma hi'r theatr. Ar set! Bob bore mae un ohono ni yn cymryd cyfrifoldeb i gynhesu ein cyrff a tro Aaron oedd i bore yma. Mae e mor, mor, mor bwysig edrych ar ôl eich corff chi, yn enwedig pam ych chi'n creu theatr. Nath Aaron neud sesiwn jiwdo slash theatr gorfforol gyda ni. Mae yna dipyn o theatr gorfforol o fewn y sioe, uh, felly yn y clipiau nesaf fyddwch chi'n gweld ni yn ymarfer um, y golygfeydd yna mewn ffordd diogel a saff. Fan hyn, ni'n dysgu shwt i gwmpo heb yym wneud niwed i ni'n hunen. Yym, fel chi'n gallu gweld, wnaeth e gymryd sawl tro i fi. Gathon ni gyd dro arni, hyd yn oed y cyfarwyddwr, Carwyn. Symudwn ni mlân wedyn i trial wneud rhyw fath o ffrynt roly-poly. Uh, o'n i ddim yn llwyddiannus iawn, mae rhaid i gyfadda. A nes i fe. Dwi'n gorfod gwthio yym actor arall yym yn y ddrama hon. So oedd Aaron jyst yn dangos i ni cwpl o dricie. A yn arfer ddangos ni sut esgus bwrw rhywun mewn ffordd effeithiol. Ni wedi cael yn hyfforddi i wneud hyn mewn ffordd saff. Dyma hi'r olygfa. Wnaethon ni drial e gyda mat gynta. Cyn symud i wneud e ar y llawr go iawn. Fel chi'n gallu gweld, mae yna lot o amser yn mynd mewn i'r symudiad. Ond mae fe jyst yn siŵr bod fi ddim yn cael niwed. A wedyn oedd hi'n amser paned! Enw'r ddrama yw Nid Fi a stori'r ddrama yw effeithiadau mae bwlio'n gallu cael ar blant a phobl ifanc. A neges y ddrama yw i sefyll lan dros chi'ch hunain a beth chi'n gredu ynddo. Mae'n bwysig yfed lot o ddŵr achos bod ni'n gweithio'n cyrff ni mor galed. A oedd hi'n amser cinio wedyn? Um, beth ni'n gwneud nawr yw mae Aaron a Elin yn sortio mas y transitions rhwng pob golygfa. Yym so ma' 'na olygfa gyda yym pêl-rwyd a yym ni sy'n gorffod symud y set a popeth ond ie fi'n credu bo' n'w 'di sorto fe ni jys myn' i neud final check os bo' gyda ni'r props i gyd yn y lle cywir a mynd i fynd am run.

Hi Alun! Hiya! Hi Aaron! Helo! So, ni newydd orffen run. Do. Dudwch mwy! um, Siwrata i ti, Els. Wel, run cyntaf o'r... Popeth. Efo'r, ti'n fo, sy'n galw fo polyn rhwyd. Mhm. Mm

Ia, basically iawn, um, nes i anghofio cewlain, ond mae hwnna'n ffain, achos hwnna oedd yn runs ail rynu, ond run cynta gyda popeth. So, ia. Yeah. Chi'n dysgu wrth ni. Run fori o'r flaen y cyfarwydd yr artistic. Mae rhaid i ni fod arni, weis. Oce, so ni newydd orffen y run a ma' Carwyn y cyfarwyddwr 'di gadel i ddod mas am awyr iach a ni'n lico mynd am dro bach ar hyd y prom er mwyn ca'l gwynt y môr, so let's go!